как мне вот увеличить свой доход, как мне расширить свой бизнес. Бизнес-коучтар диэн аhaa элбэхтээрди, коуч по отношениям диэн баарабит. Кэргэнин кытта өдөстөҕүнэ уже ис туруга эмиэ уларыйар боллаҕа диэ. Араха мин психологка барыахпын баһылаах, наада баһылаах эти боппуруспунан. Маша, как будто у меня крылья выросли. за спиной. Ты ок, у тебя все ок. Туох баар проводниктары барыларын коуч дииллэр, коучтары проводник дииллэр. Оо, туох айалаах, идеялаах бэйэҕин хастың. Киһи энергията, вниманиета атын сирге бара турар, атын кинини долгутар. Беднес барда эйиха дии турар болбуттар. Больше уверенности, больше проявленности. Ага, мыннык акаарбааһанаалар киирэн алылар. Вот, онна коучка, главное диэн, минна олохторун улартыахтарын баҕарар дьоннор барыахтарын наада. Коучка жабын,

Үтүө күнүнэн күндү көрөөччүлэр! Бүгүҥҥү уран толкуйбутугар биһиэхэ үрдээх аныгы идэлээх, билиҥҥи кэмҥэ олус наадалаах, олох бу күннээҕи олоххо хас биирдии киһиэхэ да наадалаах диэтэхпинэ сыыспатым буолуо. Оннук ыалдьытыҥҥардан билигин. Бары даҕаны интириэһиргии сылдьар идэҕит буолуо. Хайаан даҕаны истэн да аһарбыт буолуохтааххыт, эбэтэр истибэтэх да буоллаххытына оттон кулгаах тамаҕынан даҕаны дьон эһэргэ да кэпсэтиитигэр бу идэни истэн аһарбыт буолуохтааххыт интириэһиргиир буолуохтааххыт диэн эрэнэбин бүгүн биһиги ыалдьыппыт коуч мария мигалкина биһиги мариялыын оттон билсэбит ол иһин билсэрбит быһыытынан мин маша диэн ааттыам эйигин бу холобур кэпсэтиибит тухары ол иһин ону баалаамаҥ Биһиги бүгүн манна элбэхтэ баҕардар нууччалыы терминнары туттан ылыахпыт, нууччалыы тылы кыбытыахпыт, тоҕо диэтэххинэ оттон бу идэҕэ сыһыаннаах буоллаҕа дии, ол иһин маны эмиэ аһара ириэрэн уу хахалыы тылбаастыыр оччо наадата суох дии саныыбын, оннуккар арыый да Бу холобур терминнар тылда ис хоһооно уларыйан хаалыан сөп. Ону ол уларыйбыт көстүүтэ араастык дьайыан сөп. Ол иһин үгүс терминнэр нууччалыы барыахтара, кэпсэтиигэ нууччалыы тыллар үгүстүк кыбыллыахтара. Үтүө күнүнэн Мария. Үтүө күнүнэн Марина. Бүгүн кэлбиккэр наһаа үөрдүм. наһаа астынным оннуттан бу биэриинньэни иккиэн даҕаны долгуйан ыллыбыт хайдах хайдах кэсэтэбит хайдах тахсаар диэн холобур онуттан мин тус бэйэм бу коучинын аһан тириэргиибин билэбин этэн да аһардахпына бу идэҕэ мин үөрэммитим онтон кэпсэтии быһыытынан тоҕо үлэлээбэтэхпин кэпсиэҕим Оны дьэ Мария эн бэйэн хаһан бу идэҕэ кэлбиккиний уонна хаһан бу коучины талбыккыный хаһааҥҥыттан үлэлигиний коучинга икки тыһыынча сүүрбэ икки сылга үөрэнэн саҕалаабытым ол же сыл сразу үлэлээн барбытым а так хайдах коуч буолбутум диэн да уһун соҕус остуоруйа тоҕо да потому что ол иннинэ мин биллэр IT компанияҕа үлэлиир этим Ол иннинэ вообще энергетикаҕа үлэлиир этим. Мин идэбинэн инженер-энергетикпын. Уон сылы быһа энергетикаҕа анаабытым. Новосибирскыга үөрэммитим. Алта сылы быһа, ол кэнниттэн төрт сылы быһа энергетикаҕа үлэлээбитим. Улахан проект баар этэ. Ол онно именно маннык Саха Республикатын энергосистемата уонна Россия энергосистемата хайдах маннык бииргэ үлэлии гыныахха хөбүй диэн проекка үлэлээбитим. Ол кэнниттэн ты где-то было в 27 лет, һэ? Ол онно уже токуйдаан барбытым. Үлэлээн иһэбин, но хайдахар астыга хоох диэн, һэ? Астыга хоох ыарахан баҕа үлэ, эппиэтинэстээх баҕа үлэ да сыыстын даҕаны бу целый район уотоһо хаалыан сөп игин диэн үлэ этэ. Ол онно ханы дьан бэйэбин истэммин туох дии санаабытым мин манна үлэлиэхпин сөп эрээри мин атыны баҕарабын диэн ол оннук туран сүрбэһэтэ ааспар ол үлэбиттэн урайбытым дьонум коллегаларым олох ыытыахтарын баҕарбатахтара но барбытым барбытым онно дальше дукунарбын олох билбэт этим олох билбэт этим онно Дьэ тукуйдаан бардым. Аһаа, там бу там дипломнаахпын, опыттаахпын, но онно барбат, барбат эрээрбин бу төрт сыл быһа үлэлээммин ол үлэ миэхэ туох туһалаах тугу биэрбитэй тугу сат, сат, сат, сатыыбыный диэн толкуйдаабытым хэп и оказалось то что вот у меня хорошие управленческие способности да организаторские способности построила работу отдела с нуля и где қойып Ол оннук, оказывается, блин ханаан көрдөхпүнэ бэйэбин уже онно коучингнаабыт эйиппин. Бэйэм бэйэбин хөп. Ононнук быһаараммын резюмебын атыннык суруйан бар атыннык суруйан уже компанияларга ыыталаан барбытым. Оннук гынан ровно индрайверга бары билэҕит да улахан IT-компанияҕа олуннук үлэлии киирбитим. Именно благодаря вот моему предыдущему опыту, получается, Владе, Вот. И э, индрайверга почти үс сылы быһа үлэлээбитим. Эмиэ боростой специалистан до э, руководителя отдела улааппытым. Сүрбэ иккис сылга туох тем вопрос тагыспыта. Бу Россияга дальше үлеги хаалаганду, атын сирге Казахстанга, Кипрга көһөгөнду диэн. Ол онно сөбүлеспит эрээрбин, маннык бәбин эме истиммитим. Оны бәм истербер хайдах эрэ эмиэ астымматаҕым бэйэм решениебыттан һэ уже ону билэр этим то что вот мин ис кутум мин кутум миигин ханна эрэ дальше ыҥырар диэн и онно толкуйдаан толкуйдаан баран туох диэн буолбута бу маннык уже чувство миэхэ кэлэ сарпыта

маннык систематтан кэлбит киһиэхэ холобур бастакы күммэр үлэлии киирбитим компанияҕа онно дьоннор этэллэр бары эдэр дьоннор ыйын да аны а маша бүгүн биһи индияны кытта звоннаһабыт киэһэ чилини кытары биһиэхэ звонокка маны киирээр игин он видеозвонок иностранецтары кытары игин боллаға же ол онно короче жибиргээбитим акка систематтан кэлбит киһиэхэ ынырык туох боллаға же необычно было Вот оннук шабады күлээппит, онтон ол барарбын быһаарыммытым кэннэ, аны мне дальше токуйдур булаам де аха сөп тугунан эрэ дьарыктаныахпын наада тугунан дьарыктаныахпын баҕарабыный да туохха миэхэ туох миэхэ үчүгэйдик сатанарый наар миэхэ үчүгэйдик сатанар этэ диэн ол оннук токуйдаан хыртахпына туох диэн өйдөбүл кэлбитэ бастакы өйдөбүл то что наар дьоҥҥо көмөлөһөбүн диэн То есть энергетикаҕа үлэлиһит дьон, ол потребителем да буоллун да, коллегам да, даже своему начальнику буоллун химбир көмөлөһөр буоллаҕым дии да онтон IT компания үлэлиһит дьон эмиэ улахан команданы кытта үлэлиир этим икки үһүс чөкө киһи баарыта биһи отделбытыгар департаментытыгар ол кинилэри кытта эмиэ кинилэр эмиэ бары билэрилэр туох эрэ буолла даҕаны если что можно обратиться к Маше диэн Вот. И ону ол бастакы улахан выводым ол этэ. Дьоҥҥо наар көмөлөһөбүн диэн. Иккиһим диэн чугас дьону миэхэ наар кэлэр буолахтара дии сүбэ-ама истээри, взгляд со стороны, чтобы я ему дала буллаҕа дии оннукка кэлэр этилэр. Уонна оннук дии санаабытым, то что ол миэхэ үчүгдүк табыллар диэн. киһи ситуациятын үчүгэйдик анализтыыр маннык с точки зрения наблюдателя диэн хэп оны үсүһүнэн тоох мин человек который любит свободу и маннык олох твердый маннык офлайн бизнес иген арыныхма бағарбат этим именно маннык онлайн үлэлиир кыахтаах буолар кына идени талыхпын бағарбытым оны оннук барыта холбоһон хаалбыта именно коучинга Ону коучинга бастаан ити билэҕим ытта дии, ити оскуолаҕа, Биэримит оскуолабытыгар бастакы уступиэнньэ баар да, онно кэтээн көрөҕүн. Ону кэтээн көрүүбүтүгэр сөбүлээбитим, акка миэхэ үчүгэйдик сразу табыллар диэн даже преподаватели ну, отмечали, и вот дальше я вошла.

улахан баҕайы хардыына оҥордоҕуҥ дии бу арый даҕаны дьалхааннаах кэм өссө олох олох бүтүн бүттүүн отто бу дойду дьонун олоҕо олоҕугар хамсааһын үөскээбит кэмигэр буоллаҕа дии итиннээх холобур мин бэйэм төрөппүт табыһытынан эттэхпинэ холобур оҕобор арай үлэҕэ хаал дии сатыахпын эбэтэ эбэтэр буоллаҕын оттон балтым балтым быраатым өвнө диэбитэ буолар һоо дьэ үлэлиириҥ ордук буолуо этэ диэхпин эбэтэ дии холобур төһө даҕаны аныгы киһи буолларбын дии ол гынан баран эн ити бэйэҥ сүрэҕиҥ баҕатын талан бу бэйэҥ дууһаҥ туохха талаһарынан халайтаран бараҥҥын бу билигин ситиилээхтик үлэлиир дьар буоллаҕыҥ дии арай онно хаалан хаалбытыҥ эбитэ буоллар этэргэ дылы бу үбү-харчыны батыһан дууду холобур дьон этэрин истэн кэбиһэн дуу холобур оту омук кэригэр баран олор наачүй курдук буоллаҕа дьэ биһи көрдөхпүтүнэ дьэ холобур биһи туолбатах баар баҕаһынааларбытын этиэхпитин сөп буоллаҕа дьэ бу ой наачүй дьаханнар кипрга баран олор сингапурга баран олор таиланга баран олор арай наачүй дьүккүм каалгата суох ноутбук каа үлэлии олорор курдук буоллахтара дьэ тобу олус улахан бу эдэр киһиэхэ наһаа улахан ханааны ылбызыҥ астык баҕайы эбит уонна бу ити ити бу тохтарга киирэн оллом бу кэмнэргэр хайдах курдук долгуйан сылдьыбыккар хайдах курдук бу эмиэ да ис туруккуттан астынаарытааҥ диэбит да бу төптөөх талыыны оҥордум төбүт аллым диэн кутуҥ эттэҕэ дьэ ону кыттаттын өй мөккүһэр бөҕө буоллаҕа дьэ хайда мөккүһүө уоҕай Бойылааҕыттан ылбыт дипломуҥ, үлэҥ бөҕөтө, бу республика да аан дойдута таһымыгар, Россия да таһымыгар улахан биллэр-көстөр тэрилтэлэргэ үлэлээбит опыт иҥин диэн тардара күстээх баҕа буоллаҕа диэбит тары инньэ ыртаххыттан куруук хаххалаах курдук буолаҕын, үптээх-хаччалаах да буолаҕын, улаханнык оттон үлэ чааһын кэнниттэн эйиттэн элбэҕи токкойдуоруҥ эрэ ириллибэт, холобур үлэлээтиҥ, оҥордуҥ, барытын бу дьип-дьап оҥорон бараҥҥын бара турар буоллаҕыҥ диэбит да оннук бообуллаҕа дьэ уонна дьиттэн бу коучуммутугар кэллэхпитинэ холобур мин билиҥҥи үгүс бу дьоммунан даҕаны эргэбинэн даҕаны көрөрбүнэн дьон наһаа куйар буолбут бу коучу куйаллар психологу буккуйаллар, психотерапевы даҕаны киллэрэн ылабыт. Упсанан барыта биир хааһы буолан хаалбыттар. Аны онно буоллаҕына бу биһи бэйэбит айылҕалаах дьоммутун, бу араас проводниктары кытта буккуйааһын тахсан кэлбит. Оннуттан хайдах эрэ ити кардытыгар үгүс дьон мунан ылара буолуо да дии саныыбын сем. Ону эн үчүгэй баҕайытык маннык бу дьоҥҥо-сэргэҕэ сааһылаан биэрэрэ Маша. Хайдах бу киһи араарыан сөбүй? сөптөөхтүк бу коуч диэн кимий уонна бу атын идэлэри эмиэ таарыйан уонна тоҕо буккуйар наадата угуй диэн холобур мин коучка да тоҕо барыам этэй мин туох эрэ бэйэм ис баҕа санаалаах буоллахпына туох эрэ сыаллаах соруктаах буоллахпына да туох эрэ олохпор маннык ситиһиэхпин тугу эрэ реализуйдуохпун баҕарар буоллахпына ол онно коучка барыам этэ Если я вот чувствую то, что маннык депрессияҕа түһэн эрэбин, да, хатаан маннык ол состояниеттан тахсымаары кыннахпына, аһары маннык улахан тревожность, игин да, эбэтэр маннык вот сильные обиды на родителей диэн баар дии. Ол оннук чувствуаттан хатаан онтукаппын ыппат буолахпына, ол оннук вопростарга холобур мин психологка барыам этэ.

Вот. Оннук олаатабыллаҕына, мин коучка барабын, бу чопчу сыаллаах хоруктаах буоллахпына, эбэтэр бу сыалтан, бу сыалга хайдах тиийэрбин быһаарыммакка букулла теккиллэ сыдьар боллахпына боллаҕа де холобур болана бу мин уран толкуйбун өссө хайдах атын таһымга таһаарабыный эбэтэр боллаҕана бу ыккардытыгар тоҕо эрэ туохтан эрэ иннэммин күскэ үлэлиэхпин букулла теккиллэ сыдьарбар көмө наада буолла барыахпын сөпөбүттэ онтон бу мин туохтан эрэ кыбыстабын тугум эрэ хатаммат чэ ол туохтан эрэ төрдө төбөтө дьиэ кэргэммиттээн иҥин диир буоллахпын ол аата итини тыыппат буоллахпыт дьэ коучинга ол ону эмиэ тыыдыахха сөп диэххэ сөп дьигинэн вот восстан киһи кэлэр буоллаҕа дии миэхэ дьоннор кэлэллэр уонна запростары араас буоллар аха хаччы оҥоруохпун баҕарабын да бизнес туруоруохпун баҕарабын там проявленностька барыахпын баҕарабын иин диилэр буоллахтара дии Ону тоҕо оҥорботторуй да, тоҕо баран испэттэрий? Хин бир хас биирдии киһи бэйэтэ маннык туох эрэ кутталлардаах буоллахтара дии, какие-то страхи, какие-то убеждения, установки есть буоллаҕа дии. Киһи даҕаны маннык дьиэ кэргэниттэн эмиэ саллан как бы да хайыан сөп барымыан сөп сыалын толоро хэп. Хин бир ол иһин олону кытта үлэлэһэр буоллахпыт. То есть коуч как раз таки помогает вот эти страхи и убеждения преодолеть Буллаҕа дии. Дириҥэппэккэ эрэ буоллаҕа да алаата төрдүн төбөтүн хаспакка эрэ да туохтан хантан үөскээбитигэр аһара дириҥник барбакка эрэ буоллаҕа дии. аһары дириҥник диэн ол там вот эти вот детско-родительские отношения, детские травмы, да, онно күүскэ хаһыспакка именно бу самое главное в коучинге хэп манык сыалы өйдүөххэ наада дьиннээх киһи сыалын потому что холбур миэхэ например дьахталлар кэлэллэр онно этэллэр хочу быть финансово независимой дииллэр хэп Ону көрдөххө хайдах эрэ маннык онно тардыспат курдук һэ но маннык этэрэ оннук ону дальше хайаан барабыт разбирайся гынан барабыт буоллаҕа дии һэ ырытан барабыт онно тахсан кэлэр то что дьигинэн кэргэмин кытта кыыһыр саһыдьабын диэн һэ ол иһин маннык ол кутталыттан уже маннык хочу быть финансово независимый буоллаҕа дии онтон дальше көрөбүт ону кэргэҥҥин кытта тоҕо кыһырсаҕын диэн

пересмотреть вот ее подходы в общении с мужем, например. Вот, ол оннук үлэлэспиппит да. Эн бу кэргэҥҥин кытта кэпсэтэргэр, өйдөһөргөр да эн вообще эн кэргэҥҥэр тугу тириэрдиэххин баҕараҕын? Тугу тугу этиэххин баҕараҕын онтукаккын сатаан эппэккэ сылдьаҕын диэн. Ол оннук вопрос тахсарда. Оччоҕуна уже сразу киһини кытта үлэлээн барабыт. Оказывается, маны этиэхпин баҕарар эбиппин да, маны өйдөһүөхпүн баҕарар эбиппин диэн. Онно, конечно, киһи уже ол кэргэнин кытта өйдөстөҕүнэ уже ис туруга эмиэ уларыйар буоллаҕа дии. Ол ис туруга уларыйбытын кэннэ кини уже сыалын-соругун толороругар энергия баар да. вот фокус уже можно, можно направить туда булар буллаҕа ди. Ол иһин дигине наар ол манны келлин дааны сразу из точки А в точку Б олохтохтобулуһох барабыт индием буолбатах. Хин биир маны киһини ис туругун, ис санаатын кырдык саалан биэрэххэ наада. Вот. Онто улаата буллаҕана тух буллаҕа ди. Ити ардыгар маннык киһи бутуйан ылыйан хэпэбитти буккардыгар мен эмиэниктен туккуйдаан ылым холобур туох эрэ кыһалҕалаах кэлэбин уонна били киһи инструкция ылыан баҕарар диэн то холобур идэлээх киһиттэн холобур быраастан курдук дии рецепт ыларбыт курдук туох эрэ диэн холобур мин маннык акаары бааһынаалар киирэн ылылар холобур эйиэхэ кэлэбин куучука уонна миэхэ били подругаҥ курдук бытта сүбэлээ хайдах гынабыный диэн бол диэн киһи бутуйан ылыа оннук буолбатах буоллаҕа диэ улаата бытта хоох оннук буолбатах имбир коучин главный принципа туох диэнин да бары эппиэттэр бары киһиэхэ иһигэр бааллар ну коуч киниэхэ хөп вопрос вопрос вопрос Ол эппиэттэри киһиттэн бэйэтиттэн таһаарыан сөп диэн. Ол иһин мин маннык диэбэппин маннык гын маннык гын маннык диэн диэн могу, конечно, сказать, но в качестве маннык эйиэхэ оннук диэхпин сөп до диэн вопроһу ыйтан баран оннук билдэтиэхпин сөп. Олох маннык без вариантов маннык гын маннык гын диэн оннук диэх охтаахпын. Вот кого чоннук диир бырааба хоох.

сыала сыалга-сорукка эрэ тириэрдэргэ холобур дьэ иһигэр эмиэ хаспыкка эрэ Настаабынньык диэн олонну каха конкретно маны действия шаги этиэн сөп өсө ментор диэн баар ментор аха делится своим опытом с людьми буллаҕа дьэ вот а коуч по идее не должен так делать но мин маннык дьоннор миин кытта үлэлии кэллэхтэринэ мин кинилэргэ этэбин мин эһитин кытта коуч курдук маннык үлэлиибин ол онтон

Эһэ атын коучка бардаххытына, классическай коучка бардаххытына, маннык үлэлиэ суоххут диэн сразу этэбин. Олох туохтар буоллаҕа дии хара маҥнайгыттан эн бэйэҥ үлэҥ принциптарын эттэххинэ туохха олоҕураргын тугу туохха халайтараргын эттэххинэ үлэлииргэ төдөбөҥ хоос болор буоллаҕа дии киһи кэлбит даҕаны бу клиент даҕаны өйдүүр улахан киһи буоллаҕа дии онно бидde истэн аһарбыттаахпын туох диэн бу коучинга коуч позицията диэн били эн үчүгэйгин диэн буолуохтаах диэн бу ты ок у тебя все ок диэн позицияттан бу ол оннук туо чахчы ол оннук потому что мин санаабар хэп уже эти мин санаабар киһи кэллэ уже все хайдах баарынан да киниэхэ билигин какие ресурсы какие возможности да ол онну это отталкиваясь от них уже начинаем работу не копаемся там, да, в прошлом и так далее, там, что пошло не так, ин диэн. Киһи бу билигин сыдьарынан уже үчүгэй, уже барытын ситиһэн сеп бағарбытын диэн. Онтон бу коучинг элбэх паахайысхалаах эбиттим. Холобур, үксүгэр биһи киинилэргэ көрөөччү бу били тренер Үһүгүн перевода хуох киинэҕэ арай коуч диэн тренер курдук дебут тахло спортивный тренердар эти киинелер ааттара биле английскайды аһуруллубутунан оннук буолааччы ол онно мекии бутуян ылар оннук пааребту диэн эбэтер боллаҕана бу биһи киинэҕэр ме көрөрбүтүнэн бизнес коучтар диэн аха элбэхтээрди коуч по отношениям диэн баар эбит мин билербинен холобур Онно эн ханнык хайысхаҕа ордук күскө үлэлэһэҕиний? Миэхэ в основном маннык олох большинство клиентов һэп миэхэ лайф коучинга кэлэллэр диэн да то есть ол аата именно вот бэйэтин личностное развитие буоллаҕа дии һэп ол уже эмиэ больше уверенности больше проявленности хотим диэн да

Химбир ол иһин предприниматели кытта уже химбир лайф-коучинг эмиэ холбонор. Вот. Олата кини аңардас бу бизнесовай өйүн толкуйун мышлениетин эрэ кытары буолбакка кини күннээҕи олоҕор хайдаҕый тугу этэргэ дылы тугу этэн тыынан сылдьарый күннээҕи олоҕун графигын хайдах оҥосторуй туох токкуйдааҕый санаалааҕый эйгэлээҕий барыта онно олоҕурар буолан тахсар да оннук Холобур, өссө эмиэ вот дьоннор кэлэллэр, бизнес туһунан кэпстэн бараллар. Онтон көрөбүн, киһи энергията, вниманиета атын сиргэ бара турар, атын кинини долгутар. Ол вопроһу уже разбирайдаан барабыт да. Кини вот ологугар что происходит, да, куда, что делает не так, ол да даже ол эти ага, график жизни ме банально болуон сеп, да, отношения с другими людьми даже болуон сеп, вот оны ме хайыбыт, разбирайдыбыт, онну уже лайф коучинг барар боллаға де, онтон оны бахарыстыбыт, Ол кэнтэн бизнеспытыгар төннүбүт, онно бизнеска уже бизнес-коучынан үлэлээн барабыт. Онтон бу холобур киһи бу клиент быһыытынан кэлэн баран хас даҕаны тугу кытары специалиһы кытары тэҥинэн үлэлиэн сөп то холобур мин психологка сылдьабын туха эбэтэр ханна терапия сылдьабын диэххэ дии онно ону кытары тэбис тэҥҥэ холобур коучка сылдьабын ол быһыгар наставниктаах да буолуохпун сөп буоллаҕа дии холобур бу билигин бу биһи үөрэнэ сылдьар үөрэхпитинэн даҕаны көрдөххө бу наставничествонан көрдөххө оннук буолуон сөп дуо эбэтэр ити аһара элбэх маннык үрүтүөһэ били ноҕуруускалааһын бэйэни диэн курдук буоларду эн бэйэҥ бу профессионал быһыытынан тугуси этиэҥ этэ этиннэ мин тохтиханы сугубо индивидуально зависит буоллаҕа ди от человека от того какие у него запросы да какая ситуация на данный момент буоллаҕа но в теории конечно маннык психологы кытта үлэлэһэн даҕаны коуч кытта үлэлиэххэ сөп да коучтаах даҕаны можно работать конкретно с наставником например да вот по личному бренду диэбит курдук то есть одно другого дьиҥинэн не исключает эрээри хин бир киһиттэн көрүөххэ наада кини вот запростарыттан кини состояниетыттан ол аата хайдах баҕар буолуон сөп буоллаҕа дии эбэһээт табыллар табыллыбат диэн эмиэ буолбатах буолар онтон холобур арай бу холобур киһи талан кэлбит уже талбыт сеп холобур мин кэлбиппин эйиэхэ мин былаана наставничество аһаджабын билигин терапия аһаджабын уонна наада диэбиппин ол гынан баран эн көрдөххүнэ арай мин наһаа ноҕурускаланан баран сылдьар эбиппин итиннэ холобур хайдах хамсатахха сөбүй Ну уже туох да тоҕо миэхэ наадыйан кэллин диэн ити потребностькын ол билиҥҥи үлэлии сылдьар специалистарын онно ол запроскар эйиэхэ көмөлөһүөхтэрин сөптүү диэн буолар һэп уонна тоҕо вот именно туох ол тут уже надо смотреть ага, по запросу по цели да ага, онтон көрөр буолахпына то что киһи маннык физически даже не осиливает буоллаҕына смысл

бэйэҥ ол аата бэйэҥ мнениеҕын соҥнообокко эрэ буоллаҕа дии холобур мин көрөрбүнэн оннук эрэ диэн буолбакка оттон үлэлиэн баҕалаах киһини ол аата таһаарыахха сөп буоллаҕа дии бутта ити картатыгар эмиэ ити холобур биирдэ дьүөгэлэрбин кытары эмиэ итини теманы таарыйан ылбыппыт холобур биир дьүөгэбит итинник хастааны туох специалистка сылдьар эбит ону буллаҕына арай биһи билбэккэ эбит эрэ кинини били отон хаҥарбыппыт осуждайдаабыппыт диэххэ сөп буоллаҕа дии ол туох айалаах ити айалаах бээҕин хас тыҥ туохха наадалааҕый ол иһин дьэ курдук чэ барытыгар типа быйга онно һанче хоһэпэтэ онтон ыһыл аңаарынан битте барахханы олаат сыыһа оҕусхаяабы дэбиппит типта тинне Ну, видишь, тут все индивидуально буоллаҕа дьэ һэ. Мин кыанабын, миэхэ табыллар, мин баҕарабын, миэхэ көмөлөһөр диир киһи барытын ылыныан сөп буолаады. Киһи эпэт же бэйэтэ хайдах чувствуйдууруттан да уйунабын, миэхэ наадалаах дии саныыр буоллаҕына, значит таким будет. Онтон эйиэхэ бу үксүгэр хайдах кыһалҕалаах дьон кэлэллэрий? Туох тугу батыһаан, туох идеялаах, сыаллаах-соруктаах дьон көмөлөһүннэрэ үөлэтэ малата кэлэллэрэ? Ну, запросы бывают разные буоллаҕа дии. Онно эппитим курдук, бастакы запрос маннык буолуон сөп, дьиҥ запрос немножко атын буолуон сөп буоллаҕа дии, һэ. Но в основном приходят вот люди, которые чувствуют, что не до конца реализовали свой потенциал.

как мне вот увеличить свой доход как мне расширить свой бизнес диэн Онтон ити холобур үлэлэспит кэмнэргиттэн хаама өйдөөн хаалбыт түгэҥҥин үлэстиэххин сөптө эбэтэр бу көҥүллэнэр буоллаҕына оттон биллэн турар саамай өйдөөн хаалбыт түгэним диэ мин страницабар социальнай ситимҥэ киирэн көрүөххүтүн сөп ол онно араас кейстэрбун укпутум диэн ол аата ханнык интервью бааллар үлэлээбит дьоннорбун кытары Вот ол онтон биир ылан кэпсээтэххэ холобур биир киһи кытта үлэлээбитим карьерантын оҥостуон баҕарар этэ онно үлэлитэ элбэх баҕаай амбицията элбэх баҕаай ону сааһылаан биэр сааһынан биэрбиппит стратегиятын

свои цели достигла буоллаҕа дии. Например, ол бастакы кейсим, иккис кейсим диэн хаччы туһугар, например, да ити туох интириэһинэй диэн хэп ити мин хаамай бастакы клиеном хаамай бастакы коучинга клиеном биир эрэ сессия оҥорбуппут сэ онтукаппыт полтора час син курдук буолбута буолаах ол сессия кэнниттэн кыыһым баран үс төгүл бээтин доходун улаатырнарбыта

То есть вот именно проработали вот моменты, в которых она была не уверена через письменные практики. Вот, и уже киһи туруга уларыйда, киһи энергията уларыйда, ол оннук состояниялаах, ол оннук энергиялаах баран оңордоҕуна уже атын результат кэлэр буоллаҕа дии. Вот. Элбэҕи хаһыспакка эрэ, бытта холобуртоҕо табыллыбаты эрэдии олорбокко эрэ, биричиинэ көрдөөтө көрдөө буолбакка эрэ, өптөөх боппуруостары туһанның, баҕар кыратык халайан ыйан кэрдэн биэрдиҥ уонна киһи оттон бара турдаҕа ди ол оннук буолар эбитчэ оттон дьэ бу отут бу дохуот да темата диэххэ бу үлэҕэ да ситиһии темата диэххэ үрдээх эмиэ бу туохтаах тыыппалаах баҕайы темалар ону ол кэнниттэн холобур киһи эйиэхэ бааллан хаалбатта коучка холобур арай мин куруук эйигин батыһарыттахпына куруук коучтаах ырыттахпына эрэ били туох эрэ маннык ситиһии кэлиэн сөп курдук ону эн итиннэ итиннэ хайдаҕый эбэтэр киһини итинник буолбатын туһугар хайдах эрэ гынаҕыт дуу эбэтэр хайдах да наһаа үчүгэй интересный вопрос Потому что Минха наоборот, а, учегай коуч үлете диэн, когда вот уже клиент дальше двигается сам. без помощи клиент без помощи коуча буоллаҕа дии һэ онно уже үлэбит там уже билэр буоллаҕым дебачи там үс сессия хаалла икки сессия хаалла игинда и уже клиемы бэлэмнээн барабын ага бу дальше как ты будешь себя поддерживать дальше как ты будешь себя вдохновлять мотивировать да ага ол оннук уже ол өттүнэн эмиэ үлэ барар параллельно да потому что

Он киниэхэ онтуката туһалыыр прям көстөр. Ага, ону туһалыыр буоллаҕына, почему я не должна пользоваться диэн тоже есть понимание буоллаҕа дии. Но опять же маннык главное киһи маннык хайыан суоҕа наада, аха, маннык бааллыан суоҕа наада. Ити эмиэ туох паайа эбитти нуччалый тахата очень тонкий момент боллаға деп та киһи биллэн турар холобур биир өттүнэн көрдөххө бу эмиэ били били Опораны наар бэйэҕэр буларга эмиэ ыарахан курдук буолара дии. Хороҕугар амтан куруу эмиэ даҕаны маннык били этинэр, өйөнөр киһилээх буоллаххына эмиэ чэпчэки хоос курдук буолар дии. Онно ол тухары буоллаҕына арай киһи бол билигин эмиэ өссө үгүстэр маннык диэн этэллэр. Ити дойду таһымнаах улахан сулустарга эҥин бу спортсменнарга да буоллун куруук куучутаах буоллулар диэн атталарыгар илдьэ сылдьар. Олох били кинитэ хуох сыанаҕа да таххабаттар кинини кытары кэпсэппэккэ эрэ этэргэ дылы бу тухха даҕаны спортивный аренаҕа да тахсыбаттар диэн итинник ол баар дуо чахчы да итинник холобур дэлэйбитэ холобур бу бу идэ маннык күскэ кимэн киирбитэ оннук дьигинэн оннук ити биһиэхэ бу Россияҕа даҕаны Саха сиригэр даҕаны коучинг хаҥаһайдан эрэр диэбит курдук буоллаҕа дии на самом-то деле пришло Запада буоллаҕа дии Америкаҕа даҕаны в Европе даҕаны это уже давным-давно как бы очень популярно Ити саамай биллэр там бизнес-тренер, например, бизнес-коуч буоллаҕа дии, холобур, эти Брайан Трейси. Брайан Трейсины билигин ким, кими, ну, все, наверное, слышали буоллаҕа дии, даже пусть краем уха буоллун даҕаны. Вот, а так, мин наоборот, почему вот э, некоторые люди могут так долго работать с коучами, да, потому что как раз-таки наоборот, кинилэр бэйэлэригэр эрэллэрэ, итэҕэллэрэ күүстээх, бэйэлэригэр опоралара күүстээх, ону кинилэр уже бу үлэни как инструмент курдук көрөллөр. Вот. В основном оннук дьоно предприниматели, бизнесмены буоллахтара дии. И в любом бизнесе ты используешь вот эффективные инструменты. Вот. И вот в том числе коучинг они используют как эффективный инструмент для развития себя и своего бизнеса боллагаде. Туха битти хайдах хатабыллаахтык туһанаргыттан хайдах бу эйиха бассарын бассыбатын быһаарынан баран олонон хирдэтиэк камиэһөп боллаға де олаата онто Соторутооҕута эмиэ бу кинигэ кэмнэргэ элбэхтэ иһиттим Бадди диэн баар буолбуччубут да бу киһиэхэ бу кини туох уратылааҕый онно бу кими кимий ити наһаа элбэхтэ бу холобур социальнай ситимҥэ иһиттим бу коучины да интириэһиргиир бу маны үлэлэспит да дьоҥҥо иһиттим интервьюларга иһиттим бадди бадди дииллэр ону миэхэ эмиэ бадди наада эбит иин диэн анаабытым сөп ону итин еще байтак баһаран биэрэрэ хайдах эйдэ Бадди диэн это вот дьигинэн туох

кини коуч буолбатах буоллаҕа дии коуч оччоҕуна ити бадди буолбат буоллаҕа диэбитта коуч кини маннык больше как наблюдатель буллаҕа дии как наблюдатель как зеркало например да онтон бадди более маннык с ним уже можно поговорить более эмоционально например да с ним можно вот пошутить там с ним можно вот вместе что-то делать А с коучем это вот человек, которому ты приходишь для рефлексии в том числе. Онно булана холобур биир эмиэ бу чэ дьөгелербин кыта бүгүн дьөгелербин олохтаарыдым ай. Атыртаҕата эмиэ буолбут кэпситии. Холобур маннык дииллэр. Биир дьиэ кэргэҥҥэ ырахан түгэн үскээбит, өйдөспөт буолуу дириҥээбит аҕай. Ол онно буоллаҕына психологка бараары гынналар. Өнчө сүбэм абеҕа буоллахпытчы биһиги. Оо, дьэ психологка барыаххынан наада дьэ ол бары оннукка тиллэ түһэр диэ группа им барда дьэ тиллэ түһэр бары дьэ улуу психологтар буоллубут бары хевиетчиттэр буоллубут диэн курдук уонна оннук диэн буоллубут. Дьэ кимиэхэ бараан ханна бараҕын диэн арааһынай варианнар эттибит. Онуоха эрэ кыым этэр Оһуоми олох кыдьаҕас киһиэхэ эрэ барыахтаахпын диир. Олох олоҕу олорбут киһиэхэ бу бэйэтэ кини э, туохтаах буолуохтаах диир, э, кэргэннээх буолуохтаах диир. Дьэ ону санаатым, ой кудьук даҕаны дии санаатым. Онтон эмиэ бу киэрэллим бу мин холобур мин эмиэ отортооҥҥо диэри никки саныыр этим эһэп. Холобур э, Тоҕо эрэ биһи бырааска барарбытыгар ини ханаабаппыт дии кини холобур бу мин ыарыыбынан ыдьык болаҕына биирдэ миигин эмтиир диэбэппит дии онтон тоҕо эрэ бу специалистарга бу көмөлөһөр идэлээх специалистарга да бутун туруору баҕайдык тылбаастаатым һэм эти помогающие специалисты диэн баалар дии онно бараар кыннахпына дьэ тоҕо эрэ ник били оччото уохпаҕай туохтар кэлэллэр дьигинэ сыыһа бэҕэ буоллаҕа дии онно холобур ити Ити түгэннэргэ, ити барьердарга итинник токкуйдаах дьоҥҥо эн тугу сүбэлиэҥ этэй? Уонна туох дьэ бу диэн этиэҥ этэй? Вот и мин Ханавер вообще, да, когда выбираешь любого помогающего специалиста, самое главное маннык по отклику барыхтааххын хэп хөбүлээн көрөр маннык энергиянан совпадайдыыр ис санаатынан санаатынан майгытынан совпадайдыыр киһини кытары үлэлэһиэхпин сөп дии санаатаххытына ол ол киһиэхэ барын диэхпин баҕарам сөп

Ол аата туох эбитти итимиэхэ эмиэ убеждение олордоҕо дии бытта ити коучиҥҥа наһаа элбэхтэ туттуллар дии убеждение убеждение диэн дьон даҕаны үгүскүт бары истибиккит буолуо бу сорохтор мээнэ кыыһыран далбыккут буолуо да туох айалаах убеждениятай диэн ол кытма чахчы баар буоллаҕа дии бытта мин былаан хотортооҕута ити туһунан маннык убежденияны бэйэбиттэн хостообутум я могу проявляться только тогда когда у меня дома все хорошо диэн Холобур, бу билигин блог активно ыытаҕа иһдьэбит ти, ол онно итинник убеждение тахсан кэлбитэ. Итини кытары мин коучка барахпын хөптөччөҕүнэ эбэтэр бу хайаан да психолога эрэ кытары быһаарсыахпын наада дуу. Тимиэхэ холобур хаһан кэлбитин билбэтим. Гынан баран бу билигин оннук эбит диэн түмүккэ кэлэн олоробун. Зависит от цели. Цель твоя какая? Мин былаһана э, холобур социальнай ситимҥэ блогпун уонна уран толкуйбун мин настырыынньабыттан тутулуга ыытыахпын баҕарабын. Хэп холобур э, бу кэргэммиттэн этиспиппиттэн аһамнан хаалан ээ бүгүн тугу да таһаарбаппын диэн баран били хайаан көспөккө игин үнтэн тутулуга хуох болуппун баҕарабын тоҕо диэтэххин оттон хотортообото булаан этим били блог улахан блогер кэлэ сылдьыбыта дии Казахстантан эмиэ арман ол онно эмиэ этэн турардаах дии блогу хайыннарыаххытын баҕарар буоллаххын үлэ оҥостуоххутун наада диэн ити кэннилэриттэн иҥин ити токуйдар кииппиттэрэ миэхэ ити убеждение миэхэ олорор эбит диэн онтон били хайыахпын баҕарам тэйиэхпин баҕарабын ол гынан баран дьиҥ биричиинэтин чахчы этэбин билбэппин хантан төрүттэммитин эмиэ билбэппин холобур бачча бу түгэнтэн диир кыаҕым суох бачча ааспыттан диир кыаҕым суох билигин тинник баар холобур оччоҕуна сыалын если вернуться вот к цели да сыалын туох диэн буолар буоллаҕа дии холобур ураан толкуйу маннык подписчигым улаатыннарыахпын баҕарабын например да холобур бу настроениебыттан тутулуга суох үлэлэ курдук үлэлиэхпин баҕарабын диэн холобур билигин күн бүгүнүгэр мин онтон таккааты ыһыддьабын гынан баран ол миэхэ иһин биир тарда турар курдук төттөрү холобур айка чэ бүгүн хайдах эрэ төбөм ыддьан турда диэхпин сөп таах типсигэбаайдык онтон эмиэ эрэйдэнэбин буллаажа уу жогу киһи тулуйа да түһүөххэ баар этэ диэн диэн холобур Этинне туох тиханыамыта вообще бу уран толкуй тухка оҥороон диэн какое у тебя видение конечная цель того что ты делаешь боллаҕа дии потому что эм аны уран толкуйга бүлүүгүн хайнарыккын баҕараҕан эйиэхэ икки соҕу курдук буолар боллаҕа дии ол ону холобур кэргэңэр тириэриккин эмиэ Например, да, хайдах тилиэрэҕин да ону уһуохту диэн, например. Ол ону көрүөхпүтүн сөп. Потом дальше эти на самом деле очень индивидуально һэп. Эти мин не хочу вообще почему у вас происходит даже конфликт. Вот это даже можно посмотреть, да, как вот решать вот эти конфликты. Потом как вообще вот

туох этэҕин ди хочу вести без напряга по сути буоллаҕа дьэ һэ ону эти Машабыт да наставникпыт этэрин курдук это же процесс процессную цель ты себе ставишь буоллаҕа ди туох буоллаҕа ди дьиҥ сыал курдук буолбатах буоллаҕа ди түгэҕэ буолбатах былаата бу билигин олорон эмиэн куйдаатым чахчы бу мин түгэх сыалым билбэт эбиппин испэр буоллаҕына испэр токкуйдуу сылдьарым атын Онтон бу эн холобур миигиттэн чопчу ыйытан киирэн бардаххына, холобур, эппиэттиирбэр мунаахсыйар курдук эбиппин диэ. Өйбөр барыта баар курдук сылдьан эрэммин өйүм үрдээх олох бардын билэбин диэх курдук хайдах ахатыам оҕой диэнтэн аҕалаан диэх курдук онту чахчы бу эппиэттиэм диэтэххэ ыарахан эбит ол иһин туох ити коучинга барыта ол сылтан саҕаланар да дьиҥ киһи дьиҥ запростан дьиҥ запростан дьиҥ сылтан Ол онно дьэ тиийэргэ араас техникалар, араас вопростар, араас подходтар бааллар. Оччо мин дьиҥ сыалпын эн, эн көмөҥ нөҥүө таһарыахпын сөп буоллаҕа дии. Эбэтэр баҕар олохтаҕына хымыйа эмиэ буолуон сөп буоллаҕа дии бытта. Эмиэ буолуон сөп. Аха дьиҥ дьиҥ сыалым ну вообще бу бу в периоде жизни багдар эн просто хочешь жить в удовольствие. Такое тоже может быть. Разное может быть. Ол сыалгын главное өйдүөххэ наада. Оччо эмиэ биир туох эбитти, биир күннээх үлэ буолбатах эбитти, биир ыллыҥ даҕаны киһи оттон быһааран кэбиспэт эбит. Дьикти баҕайы эбитти. Уонна бу мантан иһиттэрэн эмиэ маннык ыйытыы тахсар. Онтон төһө дьон буккуйарый маннык диэн холобур биһи барытын бииргэ буккуйан кэһиэхпитин баҕарабыт дии. Бу баҕар оттон тус бэйэм санаам сөп сөбүлэспэт сөбүлэһиэххитин эмиэ сөбүлэммиэххитин эмиэ сөп күндү доҕоттор ити холобур психолог диэн психолог идэлээхтэри холобур халы уйулҕаһыт диэн хайаатыбытчи бу хыт диэн сыһыарыыны эбэн биэрдибит ону кытары буоллаҕына эмиэ арый буоллаҕына хайдара мин санаабар тус бэйэм санаабар сөп сымсаан хаалбыт курдук уйулҕа үөрэхтээҕэ эбитэ буоллар ордук өйдөнүллүө эбитэ буолуо ону кытта ити бу араас Бу айылҕаттан айдарыылаахтары, идэлээхтэри кытары буккуйуу эмиэ үрдээҕин таҕыста дии. Ону инньэ эйиэхэ бу буккуллан-тэкиллэн кэлэллэр дуо холобур? Кимиэхэ кэлбиттэрин билбэккэ эрэ чопчу диэххэ сөп дии, эбэтэр эйигиттэн атыны ирдии сатааннар холобур. Баҕар кыратык өтө көрүүнү даҕаны эрэйэннэр дуу, туох эрэ бу энергетическай практикалары эрэйэннэр дуу эбэтэр чэ барытын буккуйан кэбиһэн баран эбэтэр буолана ытаан омоон дуу холобур диир итиннэ хайдах төһө буккуйалар Отчаһына эттэххэ дьигинэн миэхэ оннук буккуллан кэлэн кэлэр дьоннор куохтар һэп потому что көрөр буолахтара димин үлэбин да дьону кейстарбын көрөннөр там страницабын көрөннөр уже билэллэр бу именно өй-санааны кытта үлэлэһэр киһи диэн билэн кэлэллэр а так уопсайынан мин туох диһаныыбын ити вот в инфополе буккулуу баар аха дьоннор өйдөөтөр коуч диэн кимин наставник диэн кимин проводник диэн кимин да туох баар проводниктары барыларын коуч дииллэр коучтары проводник дииллэр дигинен дигинен дикаттака не каждый может называться коучем да

Вот. Онутум мин билэрбинэн кууч куруук үөрэнэрэ ирдэнэр курдук. Тибытта холобур кини холобур базовай бастаан ааһар ол кэнниттэн дьэ бу ылбытын барытын дириҥэтэр дьэ ити курдук холобур бара турар дьэ мин билэрбинэн. Дигинен вот помогающий специалисты коучтар даҕаны психологтар даҕаны да тохпа сама тонкая сера ди ынырык элбэх маны тонкый вопростар бөҕөтө бааллар һэм Ол онно дьигинэн олох коуч коучпун диэн барыаххын сөп олох психологпун психологпун или там гештальтерапевт или там детский психолог иэн диэн буолуохха барыахха сөп хэп а можно никто не ограничивать тебя чтобы ты набирала разное разные инструменты мен холобур например бу основной берем коучинг лайф коучинг бизнес коучинг да ол таһынан мен арт-терапияҕа үөрэммитим. Ол таһынан мин дьиэ Татьяна Васильевна Собрайкинаҕа эмиэ курс ааспытым диэн курдук. Ол таһынан мин атын эмиэ по мышлению наставниктары истэммин үөрэммин үөрэнэммин кинилэр курстарын эмиэ ылбытым, например, да. такая сфера киһи хайдах баҕарынан оннук үөрэниэн сөп но база химбир есть да ким эрэ манна коуч образованиялаах ким эрэ психолог образованиялаах ол онно кини уже тугу интириэһиргииринэн ол онон уже маннык хайыан сөп Дальше үөрэниэн сөп. Оту коуч психолог идэтин ылара ирдэнэр дуу эбэтэр оһуохто? На данный момент ирдэммэт хэп, но есть вот законопроекты, где вот всем помогающим специалистам, у всех помогающих специалистов будут требовать вот психологическое образование эряре. Ол законопроект өссө маннык дорабатывайса кынаханчар. Ол иһин пока пока ирдэммэт олоххо киирэ илик буоллаҕа дии ти ол гынан баран баран иһэр курдук болар боллаҕа ол да ол ол да боллар уларыйыылар буолуохтара закон өттүтүнэн онтон холобур туох тем тус бэйэбэр хэп сыһыаннаан итиннэ эттэхпинэ мин булаҕына икки тыһынча хүрбэ биир сыллаахха ти коучинга беремдим Ону дьиҥинэн хас биирдии киһиэхэ бэҕэр да туһалаах буоллаҕа дии бу техникалары билэр, бу аҥардас коучинговый вопростар диэн бааллар дьик бэйэҕин бэйэҕин кытта үлэлэһиэххин сөптөөх. Үрдээх дьиҥинэн бу төһө да үлэлээбэтэҕим иһин күн бүгүнүгэр дылы миэхэ олус маннык туһалыы ыччаллар буоллаҕа дии. Ол гынан баран мин тоҕо үлэлээбэтэхпиний дии мин былаана кэргэним эппитэ кэргэним да кэргэним диэтим бүгүн сен да нааши кэргеннахпын дигинен дигинде аны ону диэбитэ туох диэн тухкуну эми ол диэбит оттон чеһин эттэхпинэ киһи бары коуч оннук маннык психолог эниме тоҕоннови хаятың диэбитэ ону миттехин биир үөрэммитим онтон биир билэ билсэр кэпсээн иһэрбинэн маладьыаспын хатаатар хэп биир билсэр дьахтарбар кэпсээбитим улахан бизнесмен онно улаана олох тиэрэ көрбүтэ туоххуна эмиэ ол диэбитэ эмиэтинник маннык туох баайы туоннаахтык суттур сокуоннуур баайы туоннаахтык холобур Туққуна эмиэ ол кимиэхэ нааданый эҥин диэн кэбиспитэ. Ону кытары мин били хайда эрэ оччотооҕу кэмҥэ оннук халбаҥныы илдьибит эбитэ дуу, хайдаа эбитэ дуу тирэҕим суох буолан ылбыт эбитэ дуу, хабыллан хаалбытым. Уонна тохтаабатаҕым, олохпор олох туһамматаҕым. Били дьарык оҥостубатаҕым. Дьиҥинэн дьарык оҥостуохпун наһаа баҕарбытым. Наһаа сөбүлээбитим. Алгыы үөрэниэм, дириҥэтиэм дии санаабытым. Уонна оннук хаалан хаалбыта. Холобур, туох курдук миэхэ тохтиахпыний эмиэ биир туолбатах ыраһанаа курдук буоллаҕа дии баҕаһынаа дуу дии курдук ону эмиэ да билэр курдукпун эмиэ да билбэт курдукпун ону бу ыккардыгар буккулла сылдьаммын холобур эйиэхэ кэлиэхпин сөп дуо бу маннык бу маны кытары үлэлэһэ холобур үлэлиибин үлэлээбэппин дуу диэн ол быһыгар оттон ити холобур били дьонтон хайаабытым баар дьон хаҥарбыт били хаҥарбыттан диэн буолуо оттон дьон били халымаарга тылыттан өһүттэн иҥнэн хаалбытым баар били туох эрэ баҕар өссө дириҥ биричиинэ баара буолуо баҕар ол ким эрэ тылын истэммин диэн олохто баҕар били бэйэбэр өйбөр оҥорон көрбүтүм буолуо ник диэбэтэхтэрэ буолуо дьэ ону итини кытары үлэлэһиэххэ сөптө холобур Итини кытары үлэлэһиэххэ сөп. Эйиэхэ вот баҕа санаа баар буоллаҕына. Практик, если ты хочешь практиковать, консультировать, если ты хочешь вот да, ага. Если у тебя есть такая цель, очоҕун аhaa кэлиэххин сөп. Һин тугу эрэ хостоон таһаарыахха сөп буоллаҕа дии. Ити түгэнтэ. Ону мин холобур итини бу хивилигин олороммун эмиэ тидириҥник токкуйдаан көрдүм. Мин былаана холобур эн үтүө холобургунан батыһаммын эмиэ барыахпын хөп буоллаҕа дии бу курдук улэлээн эбэтэр бу нинэ мин маннык тиһаны дьыктым чып быраҕан кэбиһэр эбиппин диэммин эбэтэр быраҕан кэбиһэр эбиппин эбэтэр былаана араа мин психологка барыахпын баһылаа наада баһылаах эти боппуруспунан иһин диэммин туккуйду хыддьыбытым чо коучир же катары кэпсэтиэххэ буллаҕа де с коучем можно на самом деле любые вопросы обсуждать, там уже зависит вот от цели и от запроса конечного. Онто дьэ бу билигин билиҥҥи кэмҥэ биир эмиэ үрдээх туох баар дьэ таалқай көстүү диэххэ да достигаторство диэн баар дьэ холобур барын бары хитиһааты быт этэллэр социальный ситимтэн олох хайаан да мөлүйүөн оҥоруохтааххын олох өлдөтөрө мөлүйүөн оҥор иҥин диэн дьэ Итинник курдук сыаллаах руктаах төһө кэлэллэри эйиэхэ уонна итинник ити хөп сыыһа дуу эбэтэр хөптө сыыһа да буолбатах Төһөптө сыыһа буолбатах араас ситуациялар баалар араас дьоннор баалар буолахтара дьэ вот ону миэхэ үксүн өлбөккө вот өлбөккө төрөөбөккө хайдах сыалбын сытыахпын ситиһиэхпин сөп диэн вопросах диеллэр. Уже маннык достигаторы, которые маннык привыкли на достигаторском да свои цели достигать, уже атыннык үлэлиэхпитин баҕарабыт диэн для без вреда для себя наоборот, чтобы было в радость, в удовольствие диэн. Очо үксэ маннык бу туоҕу боруобалаан көрбүт дьон кэлэр буоллахтара дии бу өлөһүтэ туга эрэ ситиһэн көрөн бараннар, олонту тахитиһэн баран үгүстэрэ кэлэр буоллахтара дии иккистээн арыый наллаан барарга да Оннук да баар, оны оннук атыны саҥа результат ыларга хаҥа действие баар буолуохтаах буоллаҕа дьэ ол иһин мин маннык действиедуун действиедуун оҥоробун оҥоробун табыллан испэт ол аата мин тугура бэйэбэр улартыахпын баҕарабын санаабын улартыахпын наада өйбүн санаабын ол иһин кэлэллэр чтобы действовать уже по-другому, по-новому, да, ол наоборот, кому-то наоборот надо еще больше достигать. Холобур, да, наоборот, нялыйан баран үлэлиэхтахтара дьэ, а нужно поднажать. Кому-то наоборот, допустим, да, они сильно интенсивно работали, им нужно вот уже бережно к себе. Вот. Онно бу кэнники кэмҥэ эмиэ бу Наһальбахта иһиттим, холобур бу помогающие специалистартан диэххэ хэт, чопчу бэйэм истиэппин этэбин. Холобур, тугу эмит этээри гыннахха дуу, ыйыттахха дуу, туохха эрэ мунаахсыйдахха дуу, наһаа элбэхтэ эппиэтинэс барыта эйиэхэ дии турар буолбуттар. Төттөрү бэҕэр түһэрэн иһэллэр, бэҕэр түһэрэн иһэллэр диэн курдук. Ону мин арай бор-боростуой киһи быһыытынан мин онно ыарырҕатабын ээ. Ыарырҕатар буоламмын мин дьигинэн туохха кэллэҕим дьэ. Холобур, психологка, коучка, наставникка, менторга да буоллун, кимиэхэ да буоллун, ыарырҕата. Онуттан эппиэтинэс миэхэтин билэммин кэһэйэммин кэллэҕим дьэ хайда эрэ бу эппиэтинэси быһаарыкка диэммин миэхэ туора хардыылар итиннэ холобур тух диэн этиэххин сөбүмин бу аҕайах хонуктааҕыта эмиэ үрдээх баайдык күскэ баай итинник кытары ыырылаах баайдык маннык таарыйсан ыллым ити түгэни кытары холобур сүбэ көрдүү сүбэ көрдөөр кынабын ону олох эн бэйэҥ оннуккун дии тураллар Ну, тут, э, я бы сказала, очень, опять же, индивидуально на самом-то деле, һэ? Запрос куттан эмиэ маннык общими словами этэрин баҕардар мин атыны саныырым буолуо дии исиспэр да. А так, конечно, тухтаныытым. Очоҕуна эппиэтинэс кимиэхэ баар буолуохтааҕый? Бастакы вопрос, һэ? Онно ити эппиэтинэси кытары туу гыныаххын баҕараҕыный? эппиэтинэс эппиэтинэс биллэн турар миэхэ баар буоллаҕа дии мин ылам мин эппиэтинэс ылынаммын бу специалистка кэллэҕим дьэ көмөлөһүннэрэ хүвэлэттэрэ амалаттара тоборосто киһи токкуйунан эп холобур оннук гына кэллим ону бу холобур мин ханнык эрэ быһаарбатах түгэммиттэн кэллэҕим дии бэйэм бу эппиэтинэһим иһигэр бэйэм төбөм иһигэр кыайбатахпыттан, хатаабатахпыттан миэхэ көмөлөс, миэхэ хүбэлээ, миигин абыраа диэн кэллэҕим дьи. Эбэтэр бу холобур кэлэр киһи сыыһа позицията дуу. Оттон иһин биир киһи атын киһиэхэ бардаҕына вообще да любой человек хин бир көмө сүбэ ама көрдүүр буоллаҕа дии да в некоторой степени опора эмиэ көрдүүр буоллаҕа дии атын киһиэхэ ону

по их мнению вот эти люди, да, а конечное решение принимаешь ты в Голландии. Вот. Но это, например, тоже очень индивидуально. Холобор, кихи каляр, он сразу көстөр буллаҕа бу киһи не готов к работе, эппиэтинэскэ ыларга бэлэмэ хоох, ол иһин целенаправленно эппиэтинэһи атын киһиэхэ түһэриэн баҕарар диэн. Ол оннук киһи не говоря, лучше этому человеку сказать как раз-таки, да, возьми ответственность тебя быдан тухалаах болуоға, чем если я ему скажу конкретно манныкын, манныкын, манныкын диэн. Холобур, аастык этер ардыгар эмиэ наада курдук болон тахсар боллаҕа де. аһаҕастык этэр наада ол иһин вот мин например холобур клиеннэрбин кытта үлэлээтэхпинэ наар этэбин бу билигин маша коуч онтон билигин уже коуч буолбатахпын да наставник да курдук үлэлиэхпин сөп проводник да курдук үлэлиэхпин сөп ол иһин бу манна маннык предлагаю манныкыныка манныкын эн туох дии саныгыный эн маны ылынаган ду тебе это откликается или нет В итоге туох диэн быһаарыннын, туох диэн саҥаны бээҕэр ылыннын, онно дальше что ты будешь с этим делать диэн вопростарга бүтэһигэр клиеннер эппиэттииллэр. Ол аата маннык оруолларынан уларыйа саддьахха мехеп боллаҕа дебаттах олобор ханны кэрем амиңа дьүөгэ быһыытынан хеветтään курдук боллаҕа ди ханна холобур эниэхэ дьүөгэн эмиэ кэлиэн хөп боллаҕа ди эбэтэр дьүөгэлэргин ылбаккын до о дьүөгэлэрбин ылабын но кинилэри кытары вот аха эппитин курдук я уже в роли коуча да или я в роли наставника или я в роли ментора вот ол иһин мен клиентларбын кытары вот роли я могу менять уларда сылдьан уларда сылдьабын но ити маннык близко дьүөгэ игин курдук да хоох потому что бихи манна сэлэһэ кэлбэтибит бихи манна үлэлии кэллибит бихи манна сылбытын сорукпутун толоро кэллибит Буллаҕа дьэ, ол иһин все вот в пределах вот этики. Ону дьэ бу киһи уйулҕатын туһунан, киһи эйгэтин, киһи айылҕатын туһунан үлэн haa дириҥ дии, холобур, туох баҕайы диэхпиний, тус бэйэм мин холобур итинин haa ырырҕатабын. Киһи холобур аһыныыбын. Мин миэхэ киһи ытыырын толуйар ыарахан, холобур эбэтэр киһи маннык олоҕун историятын дуу тугун дуу дириҥник аһар иһиттэхпинэ эмиэ наһаа дириҥник киирэн хаалыахпын сөп ону бу үлэҕэ халҕыы куруук үлэлии сылдьаргар куруук маннык бу энергиялаах буоларгар бу куруук маннык турукка чиҥ турукка сылдьаргар эйиэхэ туруккун үлэлэһэр ну бастакынан туран охтох да үлэлээбэппин

Ону ол состоянияҕа олороммун үлэлиибин киһини кытары оччоҕуна наоборот как бы ему хорошо и мне хорошо буолар да ну и туох диэн үсүһүнэн хин биир эмиэ бэйэм состояниябын көрүнэ истэ сылдьабын Ото үлең түмүгүн туққа көрөҕүнү холобур. Бэйэң специалист быһыытынан, бу эксперт быһыытынан туққа көрөҕүнү үлэн түмүк. Мен бу аан дойду таһымыгар тахсыахпын баҕарабын, английскайдыы уже дьону кытта үлэлээн выступаайдаан консультируйдуур коуч буолуохпун баҕарабын вот мен вообще мечталарбар бүгүн вот австралияға выступайдыбын хассын испания выступайдыбын индиан ону көрөбүн кең хабааҥҥа тахсарга кең далааһыҥҥа тахсарга буоллаҕа дьэ бу курдук оттон туох биттэн биир буоллаҕа дьэ эти эн һин биир ити сүрүн идэҕин баһылаабытыҥ, үлэлээбитиҥ, хамсаабытыҥ, бу аан дойду таһымнаах тэрилтэлэргэ үлэлээбитиҥ ынырык улахан олук буолбут эбит эн олоххор. Итинтэн дьэ бу билиини-көрүүнү ылан, границалар оттон өйгөр эрэ хуох буолбакка эрэ дьиҥнээхтии үлэҕэ эмиэ көрдөҕүн дьэ бу хуох буолбуттарын. Бу тиэтэппитин курдук Чилини кытары кэпсэтэ олороҕун, Индияны кытары кэпсэтэ олороҕун, аан дойдуну биир гына эргитэ олороҥҥун. Онтон дьэ бу арыы түмүк түмүккэ бараммын туох диэн ыйытыахпын баҕарабын. Дойдугуттан барбатаххын дии, холобур хаалбыккын, бу хаһаайырыгар хаалбыккын, ону бу дойдуҥ күүһэ, таптала, бу кини биэрэр сэниэтэ, туох баар бу Эйгэтэ, тыына, эйиэхэ хайдах дьайарый, туох көмөнү оҥороруй, тугу көрөҕүнүй, бу манна? Бастакынан туран бу дойдубун сөбүлүүбүн аккайда. Хаамай үчүгэй сир, хаамай таптыыр куоратым Дьокуускай куорат буоллаҕа дии, араас куоракка харыппытым эрээри. Онно бу манна Дьокуускайга олорон, Саха сиригэр олорон киһи элбэххэ үөрэнэр. Дьону кытта алтыһан, айылҕаны кытта алтыһан да элбэххэ элбэҕи үөрэнэҕин элбэҕи билэҕин и у меня ощущение как будто вот в целом вообще очень многих людей вот в Якутии готовят диэбит курдук да аһаа бу айылҕабыт сирбит биһиэхэ күүс биэрэн да билии биэрэн ханаабар как будто там лет через пять igen have очень многие разъедутся Но уже маннык бэйэлэрэ туолан да, бэйэлэрэ эмиэ маннык билиини тарҕатаары, сырдыгы, кэрэни тарҕатаары диэн ылын. Наһаа үчүгэйдик холобур бу хахалы токкойуу, хахалы бу дириҥ өйү толкуйдуур, анаарар дьоҕурудьа барытын ылан, иҥэринэн, бүтүннүү куккунан туолан бараҥҥын саҥа саҕахтары дьэ арыйа барар буоллаҕыҥ дьэ оччоҕун оттон биллэн турар дьоҥҥор туһалаах Өттөр бэрэллэр, бу уруу аймах чэчириир, ол урууттан аймахтан чэчирээһинтэн отто бу улууспут, нэһиликпит, дойдубут бүтүннүү чэчирии барар буоллаҕа ди. Бу бу көстүү кэлэн иһэриттэн, бу көстүү эн олоххор баарыттан наһылыһын үөрэбин, долгуйабын, оннаттан бүгүҥҥү биһиэхэ ыалдьыт буолбуккар махтанабын, оннаттан баҕар билэ туох дии киһи кипсэтэ олордоҕуна бу сэһэргэһэ олордоҕуна төһө баҕар ыйытыктар такыахтарын сөп курдук дьоно аха оннуттан бу бile коучинг темата психология темата диэтэххэ тон нууччалай тақа үрдээх мынык чараас интимнай диэххэ да хөп дии бу холобур киһи камера арааран баран үгүһүөл баҕа ыйытыан хөп үгүһүөл баҕа кэпсэтиэн хөп дии курдук дьэ онуттан бу биһиэхэ ууһахалы бу үчүгэй баҕайдык ыпсарыылаах баҕайыдык һырдатан биэрбиккэр, быһааран биэрбиккэр олус махтанабыт. Онон элбэх дьон өйдөөбүтэ, эһэргээбитэ, сэҥээрбитэ буолуо дии саныыбын. Бу маннык идэ баарыттан, бу идэ туох уратылааҕыттан, кимиэхэ хайдах көмөлөһүөн сөбүттэн уонна куруук бу курдук үлэҥ-хамнаһыҥ табылла турдун, чугас дьонуҥ бу кытта алтыһыыгар, туохха барытыгар бу идэҥ эмиэ туһалаан тус бэйэҕэр аан маҥнай гыннам буоллаҕа дии тус бэйэҕэр куруук астыныыны, доһуйууну аҕала турдун. Онон бу Маша бүгүҥҥү биэриибитин көрбүт, истибит дьоҥҥо бэйэтэ комментарийтартан таалан ылыаҕа уонна буор босхо бэйэтин кытта үлэни биир сессияны бэлэх уунуоҕа. Бу туһунан кылгастык кэпсээн ылара. Бастаан туран эмиэ махтаныахпын баҕарабын эйиэхэ Марина астынны маккай бу биһиги кэсэтиибиттэн өссө да кэстэ-кэстэ олоруом этэ диэби курдук да вот аха комментариядаттан талыам биир киһини он нам или көрсөн уже индивидуальную коуч сессию проведем по любому вашему запросу Оны же күндү доҕоттор кытаатан бу биэриини комментарийтаан Марияттан ыйытыктары да ыйытыаххытын сөп кини сүрдээх аһаҕас киһи элекке инньэ гынан оттон хайаан даҕаны эһиэхэ эппиэттиэҕэ сүбэлиэҕэ амалыаҕа ыйан кэрдэн биэриэҕэ дии саныыбын оннуттан бэйэтэ талбыт комментарийгай хайаан даҕаны бу сессия бэлэхтиэҕэ бу сессия кэнниттэн эһиги олоххут уларыйыаҕа хайаан даҕаны туох эрэ хаҥаһах ахтар аҕарыллыахтара уонна туох эрэ сырдыгы, саҥаны ылан тахсыаххыт диэн эрэннэрэбин, эрэнэбин даҕаны. Болҕойон истибиккитигэр, көрбүккүтүгэр барҕа махтал. Бу маннык форматтаах сэһэргэһиилэри сэргээн, сэҥээрэн көрөргүтүн биллэриҥ, санааҕытын атастаһыҥ.